L-ewwel t'Ottubru, tifkira obbligatorja ta' Santa Tereżina tal-Bambin Ġesù. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa Kapitlu għaxra, versi minn wieħed sa tnax. F'dak iż-żmien, il-Mulej għażel tnejn u sebgħin oħra, u bagħathom tnejn tnejn qablu f'kull belt u post fejn kien se jmur hu. U qalilhom, Il-ħsad huwa kbir, imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sid il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Morru, araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb l-ilpup. Teħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas qrieq. u fit-triq issellmu lil ħadd. Fid-dar fejn tidħlu, l-ewwel għidu s-sliem lil din id-dar. U jekk fiha jkun hemm min iħobb is-sliem, jistrieħ is-sliem tagħkom fuqu, jekk le, it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għand dik il-familja, u kulu u ixorbu milli jkollhom huma, għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja għal oħra. F'kull belt li fiha tmorru u jilqgħukom, kulu dak li jqegħdulkom quddiemkom, fejqu l-morda li jkun hemm, u lin-nies għidulhom, 'Is-Saltna ta' Alla waslitilkom. Imma l-belt li fiha tidħlu u ma jilqgħukomx, Oħorġu fil-pjazez tagħha u għidu, Sat-trab ta' beltkom infarfru minn ma' riġlejna, u nħalluh għalikom. Imma kunu afu dan, is-Saltna ta' Alla waslet. Ngħidilkom li dak il-jum ikun eħfef għal Sodoma milli għal dik il-belt. Il-Kelma tal-Mulej, tifħir lilek Kristu. Dak li kienu rċevew mingħand Ġesù, iridu jgħadduh lill-oħrajn mingħajr ma jistennew xi ħlas għalih. Ridu juru bl-attitudni tagħhom li l-ewwel interess tagħhom huwa Alla u mhux il-qligħ materjali. Riedu jservu mingħajr skopijiet ħżiena, mimlija bil-karità u l-paċi u bis-sempliċità. Riedu jitfgħu l-attenzjoni tagħhom fuq ix-xandir tas-Saltna ta' Alla u mhux jiġu mfixkla b'affarijiet ta' inqas importanza. Riedu jivvjaġġaw ħfief, jieħdu biss dak li kien l-essenzjal, u jħallu warajhom dak li seta' jiddistratthom biex ikunu jistgħu jikkonċentraw fuq il-ħidma ta' xandir tal-Kelma t'Alla. Kellhom jagħmlu dan ix-xogħol mhux għal dak li setgħu jiksbu minnu, imma għal dak li setgħu jagħtu b'xejn lill-oħrajn, mingħajr ma jistennew xi privileġġi speċjali jew xi forma ta' ħlas. Il-faqar tal-ispirtu jeħlisna mill-kilba u l-preokkupazzjoni fuq dak li għandu jkollna, u joħloq fina spazju għall-providenza t'Alla. Il-Mulej irid li d-dixxipli tiegħu jkunu dipendenti fuqu u mhux fuqhom infushom. It-tieni, Ġesù qal, Il-ħaddiem ħaqqu ħobżu. Hawn naraw verità doppja. Il-ħaddiem t'Alla m'għandux ikun ippreokkupat fuq l-affarijiet materjali. Imma l-poplu t'Alla m'għandu qatt jonqos milli fid-dover tiegħu jagħti lill-ħaddiem ta' Alla dak li għandu bżonn biex jgħix. Inti titlob għall-ħidma tax-xandir tal-evanġelju? u tissapportja bir-riżorsi materjali tiegħek? Ġesù jtemm l-istruzzjonijiet tiegħu bi twissija. Jekk in-nies tirrifjuta l-istedina ta' Alla, ikunu jġibu l-kundanna fuqhom infushom. Meta Alla jagħtina l-kelma tiegħu, Din hemm magħha responsabbiltajiet kbar li nwieġbu għaliha. L-indifferenza m'għandhiex postha hawn. Bil-mod kif inwieġbu għall-Kelma, jew aħna favur jew kontra Alla. Alla jagħtina l-Kelma tiegħu ħalli aħna jkollna l-ħajja fih. Hu jrid jaħdem fina u permezz tagħna għall-glorja tiegħu. Alla jaqsam il-Kelma tiegħu magħna. Hu jibgħatna biex inxandruha b'konvinzjoni u b'sempliċità lil oħrajn. Int tagħti xhieda tal-verità u l-ferħ tal-Vanġelu bil-kliem u bl-eżempju tiegħek quddiem dawk ta' madwarek? Mulej, agħmel Li l-ferħ u l-verità tal-Vanġelu jittrasforma lil ħajti ħalli jien nagħti xhieda tiegħek ma' dawk ta' madwari. Agħtini li nxandar il-verità u d-dawl tiegħek kull fejn immur. Amen.